און נאכדעם טרעפט ער נאך עפעס א גוטע חבר וואס זאגט אים געט איר אפ, געט איר אפ, און נאכדעם וועט זיין שלום על ישראל, שלום על ישראל, און נאכדעם וועסטוך מוטשענען, און נאכדעם וועסטוך וואלגערן, ס'איז שוין ווי צו שלאפן, ווילסט שוין ווער זאל קוקן אויף דיר, וואס עפעס, וואס עפעס, איך ווייס מענטשן וואס האבן זייער מצליח געווען די צווייטע מאל, אה, געט איר אפ, א חבר זאגט איך גט איר אפ, דער חבר מארגן נאכן גט, ווי לאנג גייט ער דיך אויסהערן? ווי לאנג גייט ער דיך רופן צו דיר? ער וועט נישט קוקן אויף דיר, ס'וועט אים נישט זיין בעסער נאכן אפגט'ן, ס'וועט אים נישט זיין בעסער נאכן אפגעבן. אפגערעדט אז מען האט קינדער, ביסט דיך א רוצח, ביסט דיך א פאררעטער, האסט געברענגט קינדער אויף די וועלט און די זיי אפגע'שחט'ן פאר דיין אייגענע אינטערעסע, ווייל יעצט ווייל יעצט ווייס איך, יעצט זעט מיר אויס אז כ'קען האבן א בעסערע לעבן דארט. וואס? וועסט דארפן שלעפן דיינע קינדער אהער? זיי וועלן יא וועלן קומען צו דיר, זיי וועלן נישט וועלן קומען צו דיר. וועסט דארפן קויפן פרייזעס און די אנדערע זייט קויפן מער פרייזעס. ס'וועט גיין א פייט אהין און צוריק און צוריק און אהין. נו, שמחה ווערט אונטערפירן, און ווערט קומען און ווערט גיין, און מ'וועט נישט לאזן, און מ'וועט ארויסטראגן, און מ'וועט. איינער פארציילט מיר אז געווען דא ביי באווארפן און מ'האט אויסגעקלאפט דער גאבד האט אויסגעקלאפט אז דער חתן גייט נישט עולה זיין ווילאנג זיין טאטע גייט ארויס פון בית מדרש. יא ווייל ער האט נישט געצאלט. ער האט נישט געצאלט. נישט געצאלט. יעדער פארשטייט דאס און די רב און די דיין. טאקע אזוי. נישט געצאלט. נאך דעם איז חרוב געווארן די בית המקדש. קמצא בר קמצא. שיקסט ארויס א טאטע פון א שמחה? שיקסט ארויס א מאמע פון א שמחה?

מען רעדט ווי מען טאר נישט רעדן, אויב מען רעדט מיט א גוי, קיצור, און דער טאטע קוקט דאך נאר אויף זיין אינטערעסע, דער טאטע, א חבר האט אים געזאגט געט איר אפ, געט איר אפ! ווער פטור פון איר, און נאך דעס האבן א גוט לעבן, צו די קינדער קענסטו נישט האבן קיין טענות נאכדעם פארוואס זיי רופן נישט קיין עלטערן צו שמחות, ווייל מען רעדט נישט צו זיי און זיי זענען אנגעווייטאגט, אבער דו געטסט דאך, דו האסט קינדער, ביסט דאך א פאררעטער, דו נעמסט דיינע קינדער און דו לייגסט זיי על מוקדה, על מזבח, דו שעכטסט דיינע קינדער. אה, געט איר אפ. און נאכדעם וואס איז זיין מיט דיר אליינס? וויפיל מאל קומען מענטשן זאגן, אוי, ווען איך וואלט ווען געוואוסט וויפיל זעק און פעק צרות איך וועל שלעפן, קינדער פון די ערשטע, און קינדער פון איר, און קינדער פון אונז ביידע. שוין, לאז מיך שוין אפ, ווי קען איך שוין אוועקלויפן? ווי, ווי, אילכו, אילכו ואשיב למקומי הראשון. איך וויל צוריק גיין צו מיין ערשטן פלאץ. דאס אלץ קומט פון חסרון אמונה, א מענטש וואלט געהאט אמונה, ווייסט וואס איז מיין ווייב? וואס איז מיין ווייב? דער אייבערשטער האט מיר דאס געברענגט, און נעכטן איז עס גוט געווען, פארוואס היינט איז עס נישט גוט? ווייל איך דארף תשובה טון, איך דארף תשובה טון, עס קען דאך נישט זיין, נעכטן האט מען דאך געהאט אזא גוטע צייט צוזאמען, וואס איז טאקע די פשט? נעכטן קומט מיר א אינגערמאן זאגן, מיין לעבן קען איך אדרעס ישיבה, אזוי גוט חתונה געהאט, און היינט זאגט ער מיר, איך ווייס נישט וואס צו טון מיט דיר. מוז דאך זיין אז עפעס איז מיט דיר, מוז דאך זיין אז עפעס איז מיט דיר, וואס ווארפסטו עס אויף איר? מוז דאך זיין אז עפעס איז מיט דיר, דארפסטו גיין תשובה טון, רבונו של עולם, וואס איז געשען מיט מיר?